Ati teenya waan taateef jecha sunnaadha. Fardiin ammaas warra alaa dhufe kana beektaa? Daddafanii fiigaa barraa cehaa akka anbaxxaatti yoo akkana lafa qaban malee isaan kana harkachuun akka jiru.
Yaaboo namni biyya arabaatiin dhaqa je'ee bara. Tujjaarummaadhaan rikardii cabsa jennaan ati achii dhufteeti firaasha kee waliin naa caccabsu jirtaa bar obboleessa kiyya. Hooni ani hin dhorkine eenyu ka dhufee dhorku hoo nuti waliif hin yaanne hoo nuti waliif hin boonye eenyu walii booyasa. Faaxumaa ziqee si beeyte moo si wallaalte.
Waan hin beekne na wallaalte.
Ammaan tana yaadota akka murteeffachuu qabda. Ilaalee akka hojii jiraatti isaa hojii. Anaaf inni garuu umrii dheerata kunu bilbile.
Yeroo wannummaan qabu yoo jiraate 24 hours 24 hours you know 24 hours I am busy you know nin dalaga.
Biyya alaa kana barni shakkaa. Akkam? Cinaan fa'a achi dulloota qirqirsaa kokkofalchiisaati dhuggaas dhufan dooktaraa afur nutu jaan injinaraa. Eessaan isa noon? Dhaabbadhu ati faabrikaa keessa daleetii naan hin jenne. Isiin na hime akkas jee garuu harki naan bareedu olu soso'aa jette Oromoon. Isiin dalagaa isii dhoofattus haalli isii isii baasu jira beektaa? Aa makiinaa qoshaashaa irra daleetii naan jechuu deemta.
Maa kokkofalchiisaa?
Fu'aadiin akka si jaalatu waanin beekuuf jecha akka inni hojii hojjetu yoo barbaadde as ti. Eegas booda inninuu hara seene seenee waan si jaalatuuf jecha hojii ni barbaaddata, xiqqoo hojii hin tuffatu, gizee san ni dalagataa jechuudha. San booda baatii sadi keessatti si fuudhuu ni dande'a. Tanaafuu assaayimantii cimaa kana kenniif. Assalaamu aleykum. Waaleykum salaam.
Nageya?
Nageya.
Maal haajamteeti?
Haajameetumaan isin bira dhufe yaa eessuma kiyya. Mee haajaan tee maali? Himadhu. Ee ati intala deessanniin naa kannaa sinin jechuudhaaf yookaan qaadhimachuudhaafin waa'ee kanarra sinii wajjin wal mareedhe jeetin isa bira.
Na beetee waan yantee dura. Sin beeku Mana sun kiyya dhooytee ammas miciyoo teessaniin jaaladhe waanuma daffaaraati. Mee maal qabdaan tilatiyya fuudhuu feete ammaan tanaati. jechuun ati magaalaa Dirree Dhawaa keessa hoteela guddaa guddaa Haa nagaa bu'u intala kananii himadhu waan biraa hoo.
Kaampaanii fi faabrikaalee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti. Obboono nan godhini obbodhu obbodhu. Ati manguddoo fidachuu sin barbaachisu yaa ilma kiyya. Dhaggeeffadhu manguddoo namni lama tokko kan haa godhu tokko kan jala taa'ee hatamu. Fidadhu kootu ammaan sii baasa intala tiyyaan. Galatoomi adeeroo galatoomi hedduun si galateeffadha. Ani immoo kaampaaniilee kana hunda keessa osoo hin dalagu garuu ammaan tana dhibdee addaatiin ari'ameetiin
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Kana amma rakkoon tee intala tiyya fuudhuu dhufte moo moo dalagaa na gaafachuu dhufte rakkoon tee bara addaan aan baanee baran. Jechuun bara dalagaa amma niin qaxaramaa bara yoo rabbi jee amma beeysa takka dorgomeetiin Dhaggeeffadhu.
Abunawaasi beenawaas jechuu dhageesse. sirraa hin amma dhagee.
Nirraa amma dhageesse. Warra Masirii keessa kam min zayyak jeeti ganaa dirree xayyaara dhagee xayyaaran kiyya kana qubatte. Kam min zayyak jira beeyte.